Te Kohu Kārewa, a forum for local speakers of the Māori language to discuss and debate Taranaki history, proverbs, idioms and significant topics that inspired and influenced our hapu and iwi during challenging times. Te Kohu Kārewa, nau mai e te iti, hara mai e te rai. Uh, he tino me pene aku kōrero tērā te wā whakarewa ko te koʻu. Kitea te ata mai o te maunga kai konei kei te huirangi. Nei mātou o te maunga rua ara Taranaki i karapinepine mai ai. E wāwā ana i ngā hua nui o tua whakarere hai take kōrero mo tātou o te ao raruraru nei. E raruraru ana mātou me te Karauna 19. E raruraru ana mātou me ngā mate huhua o te wā tē tae e mātou te tae a tinana atu. He tino e kui ma e koro ma o te po. Ka hikina te tapu o te wa, a ka a katahi o iwi, a ka whakahuihui mai ai ki te tuku auē e ngau kino nei, ngau kino nei moe mai koutou ki te wao o te pu, ki te wao o te po, e ara mātou nga māhuetanga i o ana kuia, a ko oku tangata e noho whakaiti nei, Kei aku rahi tēnā koutou katoa. Tēnā kia rere ki a koe e Emi. Ana, e mihi atu rā ki te ūnga mātakitaki nei. E Āti, tēnā koe. Me pēnei rā pea te kōrero mā te pō tātou hei arahi ki roto i ngā kōrero i te pō nei, kia kitea pea he māramatanga mā tātou. Nō reira e mihi ana ki te kaupapa kua whakatakotongia atu ai e koutou e te korimako, otiia nō rā tātou uh, kua tae ake nei ki runga te, hui, te huirangi e kōrero te ake nei, ei, ei wānangatanga, ei kōrero hmm. rero tanga mā tātou. Nō reira, mi i ana ki a koutou, ko hono mai, o tirā ki te hunga e mātakitaki mai ana, e whakarongo mai ana, ko te tūmanako, ka tea, ka rangona rānei, he kōrero, e, e, hei whao, hei whao hanga roto i te te. Ko tā tō tērā whao, e hoa? Ki whakarunga ki a koe, e Jamie Tuta, tēnā koe, kai te pēhea koe? Kai te ora e hoa, uh, tēnei ka tautoko ake ngā mihi, uh, kia pēnei rā te kōrero, kia tairanga te motu, kia tairanga te ao, uh, tātou te tai tangata i roto uh, i tēnei wā taima, engari kia tai kaha rā rā tātou, Ana tēnei te piri nei, te tata nei, ki haku muanga, ki te tuku hētahi kōrero hei titi ki te watu manawa o tēnā, o tēnā o tātou i roto i tēnei wā taimaa, kia kite rā rā tātou i te māramatanga, i te ora, i roto i te mate, kua pā nei ki a tātou i te wā iti nei. Ko te kupu o te ngākau tērā e muramura mai ai ki te ngākau o tangata, e Jamie. Kātahi ka piki atu rā ki a koe, e Te Poihi, He kaitapēhē koe me ngā āhuaranga o te wā. Nā pae hoki tēnei, kitea mai koutou rā, ngā kanohi o te ora, engari anō, ko rātou kua ngaro atu ki te pō, kei te whakaaro tonuhia, tatū atu rā ki tō tātou nei taueke kua kua oki atu ai ia ki te arua kōiwi o ōna mātua. Ā, hoi anō, ā, e tika ana, ā, ki te tangi tonu tātou, ā, nā runga i ngā āhuatanga kua tau iho mai rā ki runga i tō tātou nei maunga. Ā, ko tātou e huhui mai nei, ā, mā tēnei o ngā hangarau e mihi kau ake rā ki tātou. Tae noatia e tātou, ā, te whakaatu rā tētehi o ngā ngā kōrero, ētehi o ngā whakataukitanga kōrerotanga hei whakaarotanga mā tātou kia piki te ora, te kaha, te māramatanga i te wau o te taumahatanga. Nō reira, he mihi kawakaira ki tātou, otirā ki tō tātou nei kaupapa e whakawaiti mai ana i tātou i tēnei wā. Tērā pea mea tīmata ki taua rerenga āu e te poi, ko te ingoa o te kaupapa nei, ana, ka rewa ko te kohu, ne? Tēnā, ah, āta whakawhānui mai i te tikanga o te kōrero nei. Ana, ka, kua uh, tiro atu rā ki tētehi o tātou nei ngeri, tētehi o tātou nei waiata, kai reira tētehi rārangi kōrero, tērā te wā ka rewa ko te kohu. Mohio kē tātou nā ui anō ki tēnei o ngā kōrero i waka i, nā, me te hiki, mō te hiki o te rewa o te kohu, kātahi ka kitea te māramatanga. ā, nā runga i tērā o ngā whakaaro e, e, e puta mai rā tēnei o ngā rerenga kōrero, ā, te kohu ka rewa, te kohu ka rewa. Pērā hoki rā, kua whai māramatanga nā runga i te kohu ka rewa ake. Ā, kei reira pea nge, hei huarahi, hei tirohanga mā tātou, hei whakaarotanga mā tātou. Ā, nō reira, kei, kei te kitea te horopaki i roto i tēnei o ngā, um, a ngā pūpū rārangi kōrero, a te kohu kārewa. Uh, koina te manako nuia uh, nā, mā ēnei o ngā kōrero a kārewa te maramatanga. E Jamie, he whakaaro ōu ki te, te ingoa o te kaupapa nai? Wai, e, e pai, e, pai te ingoa o te kaupapa nei, i roa. Tēnei auatanga ko te mohio tonu rara tātou i te wā ka tau nei te kohu ki te uenua ka reureu te titiro, ne? Ka reureu te titiro, ana i roto i tēnei wā taimaa kua pērā anō hoki tātou ko hētahi o tātou i roto i o tātou kāinga. Kua rehurehu nei ngā wakaaro te titiro, nō reira ko te kaupapa nei, uh, hei hiki, hei rewa i tērā kohu, kia kite mai rā rā te iwi, uh, he rā anō a pōpō, ana kai tū ai tēnei mate uru tānei, uh, he ora, he ora, ne? E, me, me, me pērā te titiro, me pērā te wakaaro, uh, ka puta anō rā tātou ki te ora i roto i ēnei āuatanga kua pā nei ki a tātou, nō reira, ai, uh, ka rewa nei te rehurehutanga o te kohu, anā, ka kite uh, tātou rā i te ara hei takahitanga mā tātou ki tua i tēnei mate.
E Hemi, he tangata hāpai rākau koe, ko te ingo o te rākau o uh, uh, tō tātou nei tūpuna, ana ko te porohanga. Ko koe tērā ki te, te pupuru nei, ki te tinana, uh, me te, te whakahuahua pia i o wakaaro mo te kaupapa nei.
Oh, mō te kaupapa nei, mō te, uh, mō te kohu kārewa e, e, e whai ake nei te ia o, o aku muanga, o, o, o aku tuakana e, e kōrero ake nei. Kia rewa mai ai ko te kohu. Uh, pēnei anō, uh, e tika ana e hoa ko au hoki tētehi tangata hāpai te rākau. Um, kua kite au mehemea kua noho ki roto i te puehi, ko ngā wā tau mai ana te kohu, uh, nō muri mai, uh, ko te rā ka uti mai. Koe nō, uh, kia pērā pia te pikitia kei roto i te, te upoko o nei, me mea kua tau mai te kou uh, akua uh, taro tata me ki, taro ake nei ko te rā tērā ka puta mai ai. Uh, ko ira pia te huanga o tēnei, he nei momo kōrero i te pō nei, i taku a kāro, mm. kia takoto rā he huarahi, he, he, he takapau kōrero pia me ki, kia puta ake i te kohu, i te, te, te, te pōrangitanga, te taimaatanga uh, o, e tau nei ki runga ki a tātou i tēnei wā tonu, kia kitea rā ko te, te uitinga mai, uh, kia rongo rānei ngā māanatanga o Tamanui te rā. Uh, koira pea ngā whakaaro e rere ana uh, i tēnei wā tonu e Archie. Mm -hmm. A tēnā koutou. Uh, uh, nona koe nei tātou ka kōrero mō te tokorua nei. te hunga mata uraura o tātou nei tau eke, kua whakangaro atu rā i te tirohanga kanohi, ko Huirangi Waikerepuru tētehi, ana ko Uncle Rocky Hudson tētehi. E ara ngā tāonga i māue i o nei e te tokorua nei, hei kai mā tātou uh, tokowhā nei. E, e uh, te poi i e kōrero wōu? Mō kai te kitia i tēnei wā, koina ngā hua i puta mai rā, ngā kanohi e kaha nei ki te kōrero e āta uh, akiaki, e āta wera wera i ngā kōrero. Koina ngā hua i tēnei wā, ā, ko Uirangi ko rāua ko Uncle Rocky, ko rāua ngā tāngata o Kahu ki te wānanga. Ā, kei te pērā hoki tātou i ēnei rangi ki te whai whakaaro, ki te whai māramatanga i roto i ngā kōrerorero. Ā, kei reira ngā hua i waenga mā tātou, e whakaarotanga mā tātou, ā, ka āta tokorua rā, ā, ki te wewero i te hinengaro, i te ngākau, ā, nō reira kei te pērā hoki tātou i ēnei rangi. Nō reira, ko tēnei tētehi o ngā wāhi, ā, waiōtanga, tētehi mā uetanga, ā, i rere iho mai rā te tokorua, ā, ki tātou te, te taiao, ā, tēnei ao hurihuri nei. Ā, nō reira, he, he nui a ngā kōrero, he nui ngā hua i puta mai rā i te tokorua hei waenga mā tātou. Ā, ko tētehi ko te kaha anō hoki o te tangata ki te wai i tōna, ā, ā, ki, ki tāna e whakapono ai. Ā, ko te reo tērā pea ange, ā, ko te mātauranga anō hoki tērā, ā, ko te tōrangapū anō hoki tērā, ana, ko te tokorua rā hei tauira mā tātou.
Pēhea koe, Jamie, tō noho tahi ki ō tātou nei koro eke? Well, me pēnei te kōrero e oa maringa nui ko te tokorua nei. Uh, uh, ana i waimaria anō hoki tātou, uh, te kite te rongo ā, i ngā uatanga o te tokorua nei i roto i ngā tau kua ta ake nei, ā, he tauira te tokorua nei, ā, o te tangata kōkiri kaupapa, ā, mm. o te toe, ā, rāua tahi nei, i tohe i ngā toe e pā ana ki ngā kaupapa maa, he toa tonu, he taha nanakia tonu, uh, he taha wewero i te hinengaro o te tangata, uh, tohe i ngā ture a te, uh, a te Pākehā, hēnei a uatanga katoa, nō reira he rawe, he rawe uh, hēnei tauira uh, mā tēnei wakatupuranga me ngā wakatupuranga e wai ake nei, uh, me te mōio anō, anā he nui anō ki te aroa o te tokorua nei te tuku i ngā kōrero, uh, te manaaki nei, te poipoi nei, te wakamorimori nei, ana i ngā waka tupuranga i raro i a rāua. Uh, mm. reira, ko tāku noe oa e mihi ki a rāua, ana kōki atu ki ngā rārangi mātua, uh, ana kei a tātou i tēnei wā, uh, te kawe nei i hēnei āuatanga, i hēnei tikanga, te kawe oke i tēnei reo, uh, kia rangona e ngā iwi o te motu nei. Nō reira, ai, ka mihi ki a rāua, ka mihi ki a rāua. Uh, nō reira, uh, e Hēmi Tandrum, i a koe no ki uh, te au uh, unga mā, i raro rā i ta pūtaketake o tō tāu nei maunga, e whakaaro mm. ki uh, enei uh, tokoru o tātou ko Huirangi uh, rāua ko uh, Uncle Waki,
O, ka hoki anō aku whakaaro ki roto ki tēnei mea ki te wānanga e hoa. Tēnei kaupapa e whāia nei e tātou i te pō nei, a koirā aku māharatanga mō, ēnei, mō, mō tēnei tokorua i roto i ngā wānanga. Wero nei i a tātou, uh, wero nei i a tātou ki te reo, kātahi, wero nei i a tātou ki te tohe, ka rua, ka uia ake nei ngā kaupapa ka werohia e ēnei tokorua nei um, uh, hei taonga mā tēnei waka tupuranga. Uh, nō reira, koira aku maaratanga e hoa, ko te wānanga, ko te reo, ko te tohe, uh, ko te wakapono, uh, ko ngā taonga wakarerea i o nei e rāua e rāua ki a tātou i te rā nei. Ā, ka hoki anō te kōrero ki a, ki a Te Uirangi. Kaha nei te kōrero, pupuke te hihiri, pupuke te māhara wānanga nui o te kore. Ā, ko ia tātou i, e huihui nei te pō nei. Ā, mahue mai ai ko tēnei taonga, ko te wakapono ki ngā atua Māori. Ko te karakia ki ngā atua Māori. Kia wāia nei e Taranaki ōna wakapono ki ōna atua Māori nei. o te taiao, o, o Tangaroa, o te moana, ērā momo āhuatanga, ērā taonga, kaha nei a Huirangi ki te kōkiri, ki te wero i a mātou te unga rangatahi i o, o rātou nā wā. Uh, koirā pea ngā maharatanga e Archie. Mm. um, ko te karakia ki ngā karakia Māori, ko te wakapono uh, ki te taiao. Uh, kua kitea, kua rangona te nui o ngā kōrero o, o Huirangi, me kororoki anō hoki e, e, e kōkiri ana e ērā kaupapa.
I au ka wakarongo ake ki a koe e Hemi, me tuku atu pea tēnei pātai ki a kōtau uh, katoa, uh, aku rai. Uh, pupuke te hihiri pupuke te mahara, pupuke te wānanga, he aha rawa te tino o ērā rerenga e toru, me whiua pea te pātai ki a koe e Jamie.
Tēnei te huarahi o te wāwātanga o te tangata ki tōna ao, ne? Tātou te tangata ka wanake nei, ana, pupuke, uh, pupuke te, te mahara, ana ki au nei, you know, te huarahi e wāwā nei te tangata ki ngā taonga hei painga mōna, uh, kia noho tangata wenua he rā taonga i roto i te tangata i a ia e mahi ana i ana mahi te ao tūro nei. Uh, nō reira, me pērā rā te kōrero e Archie, ana tēnei huarahi e huarahi e kore e mutu, ne? E huarahi e, e kore e mutu, e pērā ana ki te rauru, ana tātou te tangata, ngā piki, ngā eke, engari tēnei huarahi te wāwā nei i ngā taonga, i ngā kura, uh, ngā kura tauito, ngā kura o te ao hou nei, uh, koira, ā, ka wai āere i tēnei uarahi kua kōrerotia ake nei e Uirangi ā, i roto i ngā tau. E Archie, Archie, ko te huarahi tēnei o te tangata, kimi nei te mātauranga, kimi nei te māramatanga, pupuke ake te hihiri ki roto i a ia kia, kia whai, kia whai, kia whai, kia whai ngā whakautu o te ao. Ka hihiri tērā ahi he momo ahi nei ki roto i te tangata, ka hihiri te tangata ki te whai i te māramatanga, ahakoa te aha, kātahi ka, ka puta mai ngā māharatanga ki a ia, uh, kia, kia, kia whai te wānanga, kia whai te whakautu, kia whai te māramatanga ki roto i te mea, ki te whakautu, ki te aha rānei o aia nei e ia. Koirā tā Huirangi, koirā tā kā Koro Rocky, werohi, wero i a tātou kia whai te mātauranga, kia whai te māramatanga,

uh, program? Ana, i āta uh, tirohia ki ētehi o ngā, ngā karakia kia kimihia tētehi āhuatanga hei pikitia a mā, a mā te hunga e, e hihitia ana a te, uh, ki te wakarongo mai rā ki tō tātou nei reo. Uh, tera pia ko te nako te matū o tērā o ngā rerenga ka puku ki te hihiri, ko te hihiko i roto i te tangata. Me pēhea rā ki te wakahihi, ano, uh, ki te wakahihiko i te, te ngākau, uh, te waka ā, te waka piki i te mauriora e roto i te ngākau, ā, kia whanake haere i tērā o ngā purapura ki a Puowai. Ā, koina te, ā, koina te matū o tērā o ngā rerenga ki au nei, a Pupuke Te Hihiri, ka, koina tā anō hoki te, te hikohiko, te hiahia i roto i te tangata. Ā, whai muri ake i tērā, ā, ko Pupuke te mahara o ko te whanake haeretanga, o tērā hihiri i roto i a ia, kia whāia tonutia e ia tāna, tōna e hiahia ai. Ahako te, te kaupapa rā, kia whāia, pērā oki te tokorua rā, kei roto i te tokorua rā te ka'a, te hiiko i roto i te ngākau kia whai i, i, i a rāua mahi. Ā, wei anō, ā, ko koina, koina te take kua tapainga, tērā o ngā hōtaka, ā, ko Pupuke te hihiri. Ā, tēnā koutou me ō koutou kōrero rā, ā, nei tātou e kōrero ana mō te purapura, ā, te kākano rānei, ā, tērā pea me tiki atu rā i te kōrero. Ā, e kore au e ngaro he kākano i ruia mai i Rangiātea. Nē? Heoi anō, me, me tīmata pea ki a koe, e Hēmi, a me te rahi o ngā kōrero mō tēnei rerenga e rere haere nei, ki roto i a tātou o Taranaki.
Oh, kia, kia ora ati, uh, whiu mai te pōro, hoi anō, um, Hopukina, hopukina. Ai, ai, kua hopukina. Uh, e, kua mōhio te, te ao, ta, tēnei kōrero i ahu mai ai a Titoko Waru, i te wā i a Titoko Waru rānei i a ia e, pakanga atu ana ki te hoariri. Kua kite hoki au i tēnei kōrero i roto i ngā kua rongo rānei e, te, e tēnei kōrero e, i a Matakātea. Mm. Um, engari, kotahi anō te, hua, te, te, te, te, te huanga mai o tēnei whakatauki mō te toa. Uh, e pēnei ana te kōrero, e kore au e, e ngaro, e kore rānei e mate, e kākano i ruiruia mai i rangi ātea. engari ko te kōrero um, i tā mai ki aku taringa ko te, uh, te tikanga o tēnei kōrero kia wātea te riri, kia wātea te whawhai, kia wātea hoki te pakanga, uh, kia wātea hoki te huariri. Koirei te tikanga o tēnei whakatauki mō te ingoa toa. Aha. E, I runga anō, i, me te mōiu anō, ko Matakatea te toa o ngā toa, whai muri mai ko Titokowaru te toa o ngā toa, ka tika kia whakahuatia ake tēnei kōrero mō rāua. He whiore anō hoki ki tēnei kōrero e pēnei ana kei Hikurangi, kei te whaiao, kei te ao mārama. Ne? E kore au e mate he kākano i ruiruia mai rangi ātea, kei Hikurangi, kei te whaiao, kei te ao mārama. Mm. Tikanga o tēnei kōrero kia ora te tangata, kua ora te whenua, uh, kua ora te tangata i roto i ngā wā pōuri, roto i ngā wā taimaa, ā, e, kua puta i te, te pakanga i te whawhai. Nā, koinei pea taku mōhiotanga mō tēnei kōrero, i a mm. Matakātea, i a Tītokowaru anō uki, mō te toa o te tangata kia puta ā, i te pakanga, i te taimahatanga mō te ora te take. Mm, tēnā koe, Emi. Jamie, rangihatia. He ware, he wāhi, he tangata, ea arā nei.
Tau ake Rangiāteeoa, ā, koia tērā. Engari, kia hoki rā, rā anō a Ngeau, ā, ko te kitea tēnei, tēnei kōrero i roto i ngā waiata, i ngā karakia, ā, me ngā waka wai o Taranaki wānui. Anā, mā te poi'i pea hei kōrero mō te taha ki tō tātou waka o Aotea. Engari, anā, ko tēnei kōrero e kōrero ana mō te mana o te tangata, nē? me te whakapapa, tō tātou ahunga mai i Hawaiki, i Rangiātea rānō, koiti anō he kōrero mana uh, mō runga mō te āuatanga, uh, ko te uri tātou, o rātou mā kua ngaro ki te pō, rātou i ahu mai rā, ana i taua Rangiātea, i taua Hawaiki rānō, i puta mai rānei ana i tō tātou tupuna maunga Taranaki. Nō reira, uh, he kupu waka hihiri i a tātou. Ko tātou tēnei te kanohi ora o hō tātou tupuna i te pō. Nō reira, kia ura rā tātou ki tērā kōrero ko te kanohi rā rā tātou o rātou he iwi mana o tātou tupuna, ana he mana anō tō tātou o tēnei waka tupuranga. Uh, me te mōhio anō, ko heke mai taua mana me hērā kōrero, hērā mōhiotanga, hērā mātauranga uh, ki a tātou o tēnei waka tupuranga. Uh, nō reira, koia rā, uh, he kupu whakaihihi i a tātou, uh, he, ui, he, he hiwi mana tātou. Mm.
Oia no te, te āwena e te poe i kua, kua tukana te pōro ki a koe māu e pupuru. E te kōrero, rai ātea, rangi ātea rānei. Rāua, rāua, e hoa, rāua, rāua. Uh, pera oki a tāua, tāua, tāua. Ana, uh, kai roto i te rapea, he, he korero āku mo tēnei wāanga. Ana, kai te whakaitia uh, te, te wakamārama uh, mo he koina uh, te timatanga rawa ā, te kāinga rānei ā o tātou Ngāi Māori i, i reira i Rangiātea. Kei wī a Rangiātea, o, he mea ti, ā, kikokiko, he mea ā, ā, ā hinengaro rānei. Ā, tērā pea, i ako mai tātou i reira, ā, ko tātou anō ngā kākā nō, ā, nō reira, ā, nō reira tiakina. Ā, ki au nei, he rerenga kōrero kia tiakina tō tātou nei whakapapa. Kia maumahara tātou, he kākano i ruia mai rā i a Rangiātea, nē? Kaua e wareware i a tātou i ahu mai tātou i reira, nō reira, tiakina, pērā oki tō tātou nei kōrero i te rangi nei mō te, mō te mate urutā, ā, kia tiakina tō whakapapa. Ki au nei, anā, e kore au, nā, pērā oki ngā kōrero e roto i te rengiri nei, Ana, ā, pakia e te hau, karawhiua e te ua, e kore rawa rā e hemo, e mate, ā, te kākano i ruia mai i Rangiātea. Nā, ko te hau e kōrerotia nei, ko te ua e kōrerotia nei, ko te urutā kua pā mai rā ki te ao ēnei rangi. Ā, pakia mai rā i te urutā, pakia, karawhiua mai rā i te urutā, pakipaki mai rā te urutā ki tātou, engari kia mataara tātou, e kore tātou, Kore rawa rā tātou e mate, e himo, ā, i te mea, tiakina tō tātou nei waka papa, nā, te kākano e ruia mai rā i, i Rangi, Rangiātea, nē, he tino taonga ko tātou te tangata ora. Ā, hoi anō, ko te haiāpititanga noa iho, ā, ēnei o ngā kōrero ki te tokorua e kōrerohia mai nei. Mm, ka rawe, ka rawe e nā kōrero e hoa mā, uh, me te, te āta titiro pē ki tērā mate urutā, uh, kua tau i konei ki rungi a tātou, ana ko tātou tēnei e oki whakamuri, e oki ki ngā tāonga hākuima o koroma, uh, me te pātai nui o tēnei wā, ko te, wā, uh, he, he oranga uh, Titoa mō mātou kei ēnei rangi ēhemi e kōrero ai, hei kōpani atu i tēnei wāhanga o tātou.
Kia ha te ngako o tērā pātai? E āch.
Ko te ngako o tērā pātai, ko ngā, ko te mate o tēnei, tēnei wā, kai te ao o mō te oranga mō tātou?
Ka pērā au i ngā wā katoa, Archie, ka hoki whakamuri aku whakaaro ki ngā kōrero ki ngā wā o mua. Āe. Ā, kia kitea he huarahi pea hei whaitanga mā tātou i ngā rangi kei mua i te aroaro. Ā, ka pērā au i ngā wā katoa, whai ngā kupu i ngā kōrero roto o Pariaka, whai ngā kupu i ngā kōrero o te kāinga, o taku kāinga i Kāpiti, kia, kia tūpono kitea he huarahi hei whaitanga mā, mā tātou i ēnei rangi tonu nei. Um, āku nei pia ka huri ki ētahi kōrero mō, mō roto o Parihaka, engari ka pērā, ka tika kia pērā. Uh, he rei te mea kia whai i te horopaki o mua, engari kia, kia tīkina mai ai ko ngā mātāpono hei arataki i a tātou kia hanga ai tātou o tātou ake huarahi e tika ana mō tātou i tēnei ao. Nō reira, ka pērā au ati i ngā wā katoa, hoki whakamuri kia pai ai taku titiro ki mua. Mm.
Tēnā koe e Hēmi. E, e, e Hēmi, he kōrero uh, whakamutunga āu ai kōpani atu i tēnei wāanga uh, o te kohu?
Kua e tautoko ana i ngā, ngā kōrero a Emine, ā, maringanui ko ngā kōrero a ngā mātua. Ā, ko tēnei puna kōrero e oa, e ōnu, engari kai reira rā te ora mō tātou. Ā, koe nei ngā kōrero a Tohu rāua ko Te Witi, ā, ngā kōrero tuputupuā, ā, ngā waka taukitanga kōrero, ngā waka wai. Ko hēnei kōrero katoa, kai, ā, he ihoiho mā tātou, nē? mm. he wāwātanga mā tātou kia kite mm. rā uh, i aha rā ngā pāinga uh, me, ngā, me ngā tikanga, uh, me ngā huarahi, uh, me ngā huatanga mō tāu e te tangata, uh, ki te wai nei te uara i kōrero tia nei e tātou i muri, mō tēnei mea te pupuke i te mahara, mm. te pupuke i te wānanga. Ko hēnei kōrero katoa, hēnei whakataukitanga kōrero, Ana, kai reira rā te ora mō tātou. Ana, he ora mō tērā waka tupuranga. Ana, ahakoa tautoko ana ngā kōrero a Emi, uh, he rerekē te horopaki i hēnā mm. ngā rangi, engari, ana, kai reira rā te he tehu ngā pūtaketanga o ērā kōrero e waitake ana i hēnei rangi, e waitake mm. ana uh, mō runga mō tēnei ma te urutā kua pānei ki a tātou. kia pakari ai te hinengaro me te ngākau o te tangata ki te papare atu i ngā mea kikino, i ngā mea taimaha, kia taikaha nei te tangata i roto i tōna huarahi, i a ia e kimi ana i tēnei mea te hikurangi ki te waiao ki te ao mārama. Nāwai.
Ā, te āhua nei e te pōiī, ā, kua riro māu, ā, ngā kupu katoa he kōtuitui. Aa, e pērā oki ngā te tokorua rā, anā, ā, kei roto e, kei roto i ō tātou nei kōrero, whakataukitanga kōrero, ā, karakia, kei reira ngā tohutohu hei waenga mā tātou. Ā, ko tā, ko ā tātou nei mahi kia tīpokina, kia tīpakona, ā, i ētehi o ngā tohutohu kia whai mārama ai tātou, I aha te tikanga e hāngai pū ki ēnei rangi tonu? Nui tonu ngā māhoetanga, ngā waihotanga i hora haere ai ki runga i a tātou. Nā te tokorua rā, Huirangi, Rocky anō hoki, i kaha ki te toatoa, ki te tuatua ēnei o ngā kōrero. Hei purapura anō hoki kei roto i, poua tēnei purapura ki roto i tō ngākau. Ko, ko au nā mahi ki te kimi te māramatanga i roto i ērā o ngā kōrero. Koina tētehi take o tēnei o ngā wānanga, kia āta uriuri ngā kōrero, wetewete aere ngā kōrero, kia kimi ngā tohu e waiora ai tātou i roto i tēnei o ngā wā. Kua pā mai rā te urutā, ō, ka taea e tātou te tīpako o ētehi o ngā kōrero hei waenga mā tātou. Ā, nō reira, āhua rite tonu ki ngā kōrero e kōrerohia mai rā, e Jamie rāua ko, ko Hemi, anā, kei reira ngā tohutohu, kei reira ngā kōrero hei whāinga mā tātou, hei whakaaro mā tātou, hei ngaungau mā te whatumanawa. Ā, nō reira, ā, e aku tuakana, tēnei rā te mihi atu ki a koutou katoa i whakatō mai te kākano ki te ngākau o te tangata kia muramura mai ai, kia tupu, kia whanake, kia pupuru ki ngā kōrero o tua makarere, kātahi ka whakaorangia ki roto ki tēnei ao. Nei ko te kupu o te manawa ki a koutou, nā koutou tēnei huirangi, te kohu kārewa i whakaputiputi ki o koutou kupe, kupu rere ahua. Me te manaako, he reka tōna kakara ki to hunga mātakitaki ki to unga whakarongo. Tēnā koutou kei aku matauraura o te motu, nei rā mātou, ko Hēni Sundram, ko Jamie Tuta, ko Te Poihi Campbell, ko Archie Huranui, e mihi kau atu, e mihi kau atu rā ki a koutou, tēnā koutou katoa, noho ora mai.